Naki ekogera bateba abagusii batebete ng'a ng'a mbuya oborogi bwa obotuko ekiagera omonto obotuko egotuma taroche kaini kobua oyo omogaso okororekana ng'a nyare gokora ki? Oo- Osiarere omwana oye. Eba. Lakini naende ekero ore line eyemo ekiagera bagoteba ng'a onye gogosoka isiko kabere. tokogwena. Yaani onye kore omorogi. Yaani igo enchera ende ng'enche kore omorogi, naende kobibwate, norware buna tokogwena. Bagwesokia, na abanto baria omanyete oria omanyete, iga agochicha, obaake agantara oyooo amanyinga akopima amanyinga, oteba aye nobibwate. Igo ebinto mbire omanyete gose aa, ebigokorekana gose bire oo. Toirete ng'a mbiaerete buna bono riria twatebete amasangi, amasangi naye amo aba agoeta. Naende rero mbotuaretire eke ebibiriri, na kera ekina ekemo kiabo gekora ki? Kegoeta. Kegoeta. Abanto mbare bagoteba buna ko enchera iga twakinirigwe buna abana, eh, kwabekerwa gose negete, mm, kwabekerwa chianga chimbari rirorio onde obekerwe eyanga maonchorane, ng'a ekero agosoka paara. At least ka koumerana na omonto oyo iga tamosiarera. Abande bateba ng'a eye no enchera twakaigeirie abana baito oborogi, eh, totakeiri koba igo, ko nki ogo otete koigeria omwana ebinto gete ebi ebi ebibe ebibe, genda igo Nyasaye ngokonya aro chiao. Omanyete ebinto binde bire tokorigereria twanya twanyora ng'a nonye biarengee ebinto gete bitari kororekana buya, ngokonya ebiarenge omoguso ase aya. Ekiagera amaene. Ebite biria mbiarengeo naende ngokonya biarenge, naende ekero otagete komanya ng'a mbiarengeo naende ngokonya biarenge, naro oria ogosiarera omwana oria nonye obwate egete keria mpaka egete keria giateka. Kwanyora egete keria omwana oria abekeire aa Mo- mo- giatekire. mo- mo- Igo biaengeire. Oyo kagocha gosibia eyanga onyore Eh? egete keria giatigete goteba omonto ngocha gokora arenge Oche omwana. gocha gokora arenge omwana oyo. Eh. So egete keria nobomaene bwarenge. Ebinto binde mbire omanyete togokana ng'a mbiarenge komoira ekero biarenge komoira ekiagera nabio biatokineti naende nabio biare gotanga. Naki riria okorora omwana are ko nonye na ekero omwana are omonene, omwana abaibo aba aba abang'ina ngosokia bare abana abanene sana. Yes. Kwanyora omwana omonene ase chiki oborito, iga akabekirwe oroteru kare, oimoki oru oru oirurwa, oimoki gugoro iga egere okea. Igo naki tware gotebera ng'a ebi biriri biria abagusii mbabwate enchera bare kobeka ki, ng'ekiagera ebi biriri mbire oo mpaka bono. Yes.
Omo okobua mono egete mpaka omwana are gosimeka naende aka abesiti eywo teri koru teri korwa mobere, Yeah. eanga eria egosonera nabo egete keria teri korwa mobere. Omanyete ne Oo okamenya nero.
especially ekero mokoenda ekanisa jumamosi, jumapili, eh ebesiti eri naye. Naye naye ere Eh.
egekwana ekerochi taiga riria agosibigwa iga. naende ta naende yera nomobere ekiagera nere oyo ah nesi oyo ore kwenyara ekiagera riria kare omanyete abanto otwarenge ense Obo sa getari borogi yarenge noborendi. Oyo yarenge oborendi Eh. ekiagera eye enkinga naende nabo yarenge oboturu tari ng'a ngento bare gobatisa Yes. ekero omwana obekeire egento ekio nabo bare gotwara oboremu ng'aki mwana oyo tagosiarerwa ase eng'encho ebinto ebi bigocha biakora ki Biakora.
Ntagete gokorigereria, gotebia omwancho omorigereria onde taiyo otamanyeti igoro yo nonye obonyamesiri obo kaa torache gokwanera ngaki ende. Abanyamesiri ekero baumeranire mbabwate ebinto gete begenete, ebire ebite. Egete ekemo gekoengera ekende omonto iga are gokwa. Eki tari gento togobatisha abanto baito mbamanyete. Ekero mare koumerana, ekiagera ekero omonto eyesonerete ekiya yaye, egekobua ekende chinguru, oyo gekobua iga agokwa. So na ekere na na ebi biare go- gosuia abana mbase aria bwebiriri mbiarengeo, naende ngokonya biarenge. Ekiagera eh chidageka tokomanya monto oyo more nere moino aa, atarakore amagoso. Nabo omonto are ebise, ase ensemo ya ebiriri omonto nabo are ebise akonya kobasumbua amaaura lakini tari rahisi komomanya. tekoba rahisi, e- ebisete lakini igo bago- abe- echikura techire ekenyoro ekegima ng'a Mm. omwana nachiareretwe ebiriri Lakini Na- omo- nabare abakemba igo nabo nabo okoimanya inche nakorete Eh. lakini naende osinyire ng'aki goisokia oche goteba inche nakorete egento eke iga koumire ase eng'encho pia nabo otamaeti ng'a nonyare gokonya either naende onyore ng'a nobwate oborogio boiga kabere botuko na mogaso igo meaning omaete ng'a nabo erakong'u aye gokora ki Kobwena. Kobwena. Nonya nabwo oikire pi, oikire pi, oikire pi. Ogogira.
Naende abange baka- bagatokire ng'a nonya ndiri bagocha ebarasa, bagocha barigereretie inse. Naende barogotwara obwoba, tabwati tabwati bosibore. Monto obwate ebinto ebi tabwati bosibore. Yes. Yaya. Ekiagera iga amanyete ng'a tari kende yonsi amagoso ngokora are ki? Komonyora are. Yes. Naende obogima bwaye bore ase akong'u, tari kende yonsi. osiarire omonto iga iga okominyoka gochia ime ata agoigwe obururate korwa maega. Roche omonto one atenena? Onde agotenena. Iga akogenda embio. Igo naki tware gotebera ng'a ebiriri na oborogi bore obokong'u naende noo bire. Yes.
Ebiro bire ebire embiro ororo bire yaani bichandete aba abanto ase ebinyoro lakini omonto oyebisete. Onye omanyekanire iga tiga agoesokia oirwe ase omonyagitari okora ki? Orusigwe. Ekero asinyire. Omonyagitari onde barabatebie ng'a ki, iga asinyete oyo, bono tigakore ki? Tigabere bwoba. Ebibiri negento kemo ekemo nkia bokebwate obobisi bwaime mono, nonye bore oborogi bwa mogaso. Ekero ogokora nonye ne ebiasara ande onsi onsi ore, abanto bagogokunia okoboko na abana. Mogwererane iga okobiaire, mogwererane iga okobitigeire. Nere ekero akobitigera, nkomanya are ng'a okorire enkoro ekiaro agogotoka. Naki ekio tware goteberia omwanche omorigereri ng'a ebibe ebiya mbiro, naende mbire ororo, mbiraera. Abanto barigereria buya buna bono chigutu echi chigochia gosoka bono chia ebituma, mpaka oche oraigwe nchikura taiyo bire isata ng'a Eh, bono bono twa- ntwateba epo- e- e- e- e- eside eyemo ya okobirusia, twateba chire mara kabere. Chire amara kabere. Eya kabere neri eye. omonto nabo akoegwe emete. Buna bono oyosiareire, oyo bono bwasiareirwe, tore abiegu bibepe amo nentwe asore. Bono ekero obisiareire, riria kare ase eng'encho abanto bachete bakagundua ng'a ekero okong'urwa, abakang'urire, Yes. omobere oria oo kwa- kware kong'urwa baka omobere okorea. Ekiagera ebinto biria bono bare ko bang'ina bare gocha bang'u bang'urwa omobere bakakwanyere aa kwaba slimmed, naende bono nocha gotoka ng'a biarire korwa ime asore, igo omobere oyio oo bono okubire. Kobwatekana nokong'urwa koria kware kong'urwa ebinto biria okonya kong'urwa korwa Okoniarorwa. okoba buna omonto okoniarorwa. Yes. Lakini bagacha bande bakagundua ere enchera ende yokobirusia, abakariogonderia ore omonto akoe gwonywa, bono agosoka isiko. Akominyoka isiko bono akominyoka kabisa, naende bakaba bamanya ng'a biakorire ki, ekiara bigo agotiga bigotiga komoruma. Agogotoka kabisa mpaka bahakikisha. Oroche omogusii ng'aki atarenge omong'aini ekiagera onye okogwenia omonto, tabwati gento kegopimera ng'a biarire lakini mpaka biaya, omanye ng'a biakorire ki? Biaerire. Igo amariogo aya arenge ara kabere, aria amatang'ani, iga bakang'urire, bagacha bakagundua ng'a okong'ura koria bakoumisa omonto. Bakanyora enchera ya kabere, ebaka omonto eriogo, riko eyekwa, onywe. Oo, bono ase ase enchera ende rende ri- riamosokia isiko yaani agosaa ogosaa Mm, gokwe. yes, yes.
Mpaka ebinto biria biakora ki? Biaera. Egento ekero negankeri ng'a mpaka okee mpaka omobere ogo okee. Mpaka okee naende nocha koba omonto omonene. Gwasokia ebinto pi, Pi. ebinto biria biarwo pi, Pi. kwamanya gocha koba. Kwamanya gocha koba. Mm.

Imbinyora ribaga, naende bikomoita omanyete noyo nere nkore rware ng'aki igo twakorete omonto oche korwaria, ng'aki gwakorete rende nigo twa gotote gwatotebetie nere omonyagetari oria. Yes. Igo omba abanto baria mbabwate obomanyegete, bare korwaria buna omogaka onde narenge seitari ore korokwa matagera, agosuguri kera egento ekio bwango sana. Abana yaani kware korora buna omwana buna riberera riabo aiga, mpaka kiabe ng'a ira omotegete. Yes. Ogende origererigwe rigoetera nyuma atarairwe nyagitari. Egento egetang'ani nonye na abageni baria bakoro bagokora nonye na aba bono iga baria bamanyete bare omogusii, egento egetang'ani ekero onye ore omwana oka bono chingaki nchiria chigoika omwana akorera nonye mbotuko orira. Bono omonto oria ore okong'ire obongo onye ore omong'ina agocha oborere mambia ki ng'aki bono omwana oyo arire abwaki iga, ntango toramorigereri. Abanto mbamanyete, bagoenda baratesti, barateema ng'a amaene, bakonyora kende nkeiyo bamoe go- gwancherana ng'a bono mokore ki? Momoire nyagitari. Bono momoire nyagitari. Yebo. So, egento ki- yaani ge- ngaki ende yonsi omwana ayiire ribero ere gose omwana arerire, nyuma otaramoire nyagitari, naki keri nkoratebereria abanto ng'a onye one okobua, kanga nonye na abanto aba ba- bakorigereria igoro y'ebibiiri ebi, anga mbabekire nonye nyagitari. Ekero omwana oboke baretirwe ng'a barwarire ora- orarigererie ng'a mbire oo. Bono baria babwate obomanyi, ekere o- otache gokunigwa esa esindani, aasire. Agokoira omwana nyagitari aye omanyete ng'a aa amare riria aacha riberera rire igoro, omwana oria rika nyagitari okunigwa esindani iga, bateba ng'aa twaikire aa nyagitari onyorire osire, kumbe na ebibiiri riria asiareire, totamanyeti twamoire nyagitari. Ebibiiri ebi rigwatebire mbiganeti sindani. Naende nigo nakwama okwo nesindano iga. Abanto abaya mbatakeire babe ekero nonye nyagitari barachekie abana. Bararigereria daaka nobwe esanka iga, lakini buna omwana aika iga, ekona ne chidageka, ebinto biria atagete akoegwa, buna bono amaguta aria twateba. Omanyete bono eyio ekon- eko- ekong'a ebirengereri bia oborigereri bono buna etown. Abanto omanyete toruete risabu togacha togakomboa town eye noo tomenyete. Kegusii egento kimanyeti buya buna twateba tokinirie abande iga iga iga, omonto oetire bosongo iga gose na esukuru are korwa gose na ekanisa twagenda, omwana osiarerwe ebiiri, inche tinkamanyeti mang'ana ya biiri ebi mbiri botwone ibi, namominyokirie nyagitari, igo nabo ngokora omwana one igo rahisi. Okomokora rahisi, naende tokomanya, buna agokonigwa esindano iga iga agokwa, bono aye rende ase eng'encho to otabwati bomanyi bono naende otatware kera kende ng'a inki inki kiagera. Tari twaye togoteba, nkoratebie abagaaka ase tokorabuta ng'aki, omogusii oria okare nomuya sana orenge, ngotakarenge goita aa ebinto, omanye ase ebinto biberete. Omanyete nonya omonto kare ekero are gokwa, abagaaka mbarenge oo na abanto bande babwate obomanyi igoro y'amakweri, bakorigereria iga bateba ng'a oyo, oyo mborwa ere egete bwamoita. Bararigereria bagoteba ng'a omwana oyo egento kiamoita, ne ebibiria. Naki keri bono okonyorera ng'a enamba enyinge ere igoro mono, egeko egegokwa ase eng'encho y'ogotamanya. Ekiagera buna gwaire omwana oria akonigwa esindano iga, amang'ana aya aria. More especially buna omwana omomura, nomwana ogokubua ango sana ase amang'ana y'ebibiria. Abana abaiseke naba nkoro timanyeti ng'a ng'aki lakini rende obomanene bwa amang'ana abana abaiseke mba chinguru chiabo na echingiya yake ase amang'a omwana omomura buna akonigwa esindano iga, nabo ebwekaine nomonwe. Ekiagera omonwa ekero oriete omwana, Yes. omanyete abana aba baito twanyore bono abache korokia eranchi buna inche bono abana bane aba babere abanene, naende negoteba mande korabatebi, abana buna aba banyore omwa omonwa okoria omwana, ere naende omonwa oyio nabo oko okoreta riberera. Ere nyagitari agakora ki? Akominyokia. Buna aminyokia gochia nyagitari iga agokunigwa esindani, narute same, omwana agokwa. Eigo ng'a ebinto mbireo ebinge bitakeire togosomia abanto baito bamanye ng'a amakweri nagoetera ebibaao ebinge, tari nsemo eyemo. Ekero ki baita geko- gegoncharencha omogusii nate onye kobwate mwana obo eh, omenyete gose na etaoni, eh, gose aye bieka omonto ekenyoro gakwa. Omwana omoke ekero achakire korwara. Nigo nere ng'a buya orarigereria gwanka iga iga ataramiokia konya gitari, gose omwana ogo onye omwana oye gakarasegete nomoke buna omoibori kanya komochungusa ng'aki omwana oyo iga agokina, gagotwara gose egento gete iga motebi minyokia ango iga iga toramorigereria rika ria nyagitari bwango bwango. Igo omwana omoke tatakeire korwa ere nyagitari. Bwango yaya nkorarigereria gware. Ee, atakeirwe ore arige. Omanyete naki togotebera ng'a nonye naye ekero ore buna omoku buna bono tore iga twabera abanto abanene totakeire tosomie abanto, bamanye nonye na enchera eywo okoramanya ng'a na ebibe ebiiri, ekiagera tari borogi. Tochi gokora erwo bono obo na oborwaire bono aye erwo, aye buna omonto nabo otakeire origie ote otebiwe onye kobwate okogania, otebiwe ng'aki kwaramotesti gose oramoteme amaguta aywo, ekero amaguta chiliquid tarayera. Arabu agwo aramobiringisera iga gose kwamong'urera iga kwara gose ebinto ebio bigokora ki? Bikororekana bire. Yes. So intwe etakeri omwana omoke eh, kwamoira nyagitari bwango. Egento ebinto ebi bibere nabio biarire abana abake amatuko amange. Ekemo kiabo na emonwa, omonwa tobwati riogo nyagitari. Buna gwamomanya nyago kigochi nyagitari iga abetwe esindano enyone omonwa omoriete okure. Na ebi bibiriri the same thing, ekero kwa omwana abo onye ne ebibiriri asiareretwe, Buna okomoikia nyagitari gakobetwa esindani, naro okorire ki? Okure. Naki ekero kwabera abageni baria ba kare bare ko- korakagwa, bare korara bare korarigereria ritang'ani, bamanya gwancherana ng'a bono kende nkeiyo, omwaya na omwana oyo okorire ki? Orwarire, moire nyagitari. Monto nare chinsemo chia America, oikire ororo naende omosani one naro ontebie ng'a mpaka America ebiriri mbireo, especially ekero ase abagusii bare abange. Bono oikire iga aria America, omochando oyo mobwatire. Ng'aki agocha konyora eriogo bakaika Amerika aria gose baka Amerika amo bare oo barakonye omonto oyo. Bono
oyobo Amerika egento kerakonge nebi'okomorusia ase okorusia lakini onye ore nokobwena eriogo nabo rikorwa iga iga agende anywe. Nonye rikoira chinsa lakini nabo akogenda gose atebiwe ng'a riogo ki ekiagera onye orosana rokaro iga ora ebinto ebinge omogusi aria korwaria oborwaire obonge na emete ya orosana.
Bono, ara ebinto ebi bire very fast, ebire ebibe bigoita bwango. Timaeti gose nache aremere ribo korwa aa riogo kari rinigwe endege kari eke ng'umbu. Gose nabo okonyora bang'ina mbare bare aria Aye ba- omanyete- baroo bara- baramanye emete eye ororo, onye bakanyemanyete ekabweka ene ya Kenya, nabo bakomobwera. gose chifamiri chire aria tiga chirende korwa iga iga, Eh, ekero chimanye akogenda.
ng'aki ekero akogenda obogorie egento gete iga bibere bitato, amariogo ya omogusii at least omonto onye korua ring'ora ng'ora. Eh, naende obutari borogi. Tari borogi Yes. ebinto ebinge abanto bachete bagatwara ema- ebe- ebirengererio ebibe ng'a ne- ng'a nonye na emete gotuga ya orosana koa omwana ng'a obwo na oborogi no emete nero tokinire nere tokinete Yes.
naki eki togotebera ng'aki amariogo amange nonye na aya tokonyora anyore aya korwa ase emete Nemete ekero ase amariogo.
Mm. ebinto ebinge omogusi a- a- a- agokora buna bono ebi twateba bikobuania ebibiriri ase na emete Mhm. Onye kworoche ng'a bibiri eria mbire kogenda nesindani, ne- ne- ne- nentetere, ebi kogenda nemete yorosa, Yorosa. emete yorosana. Yes.
Inki keragere rende emete eye yorosana toka- totebe ng'aki na oborogi, naende ense ere egokonya abanto? Chindwari nchire ororo ang'e isano ka torache gokwanera gochia motwe iga chitaranyora abamanyi Yes. batoroserie eriogo riegeso, Yeso. chi- rikorwariwa na emete yorosana, yegenka. Eyio kare torache onye gokwanera ase emeroberi ende egocha gochi moto. E- epoint eye iga yesiringi kobekwa riko yatogota kere riko siringi kwansa bakarigire gasi is- e- bagatebire kare ng'a e- e- e- esiringi ya isani eria ere Eh, enene enene.
Eh, gose esiringi enene Eh, esiringi borie nonya na esiringi eria enkoro toratige echiacha rero chia chia enene. moi. bono siku hizi nchiyo Rero nchiyo. ng'aki bono bagakorera riringi kiagabekirwe rikari Ebinto mbire bare koburukania omanyete omwe abanto bakagete ng'a nogokora iga bosa iga. Omonto obwate ogomanya ebinto mbire obare koburukana ebiama ya koreta amachibu aye. Nonye na amarwaire ande naro oo kware koegwa amache gwasaba osimonu gwa gwa gwa gwatwera ase esuguri, esuguri eria yaba ekurika amache aria abera, ebinto gete onye korwarete oborwaire gete bwarorekana ase amache aria. Bono rende omanyete naki oji nare imagine ng'aki, onye abanto bare aro bagoteeba na oborogi, igo kare twarenge abarogi twensi? Ote omanyete ebinto binde mbire bikoenda bikwarora buna na oborogi lakini bitari boro bitari borogi. Nebinde mbire bikoenda noborogia obonyene. Ekiagera ebinto buna ebi oroche chindwari buna echi abanto omonto gose ong'useirwe buna bono totebe for example buna ebibiriri ebi oroche kwang'urirwe biarorekanire bono ng'aki oroche bikororekana gose igo ng'a omonto okobirwaria nomorogia are kate na omonyagitari atatiga abwate etaito embe ng'aki oyo nomonyamete eh eki naki gioka getochandete yaani ntori ko etagere ng'a abanto aba babagwe buya. Barande barore buya ng'a ntobwate abanto bagotwa amariogo agokonya abanto. Ntobwate abanto bagokonya abanto goetera obomanyi bwabo babwate. Batachieti kera ase kia monto, bataorokiri rakini babwate obomanyi amanyinga aria baiboreranirie. Yagera omonto omanya ng'a motagete, buna bono omogusii ekero tokonya koirorera gokwanera ng'a omogusii na omonto omong'aini orenge. Ebinto ebi nigo egare korusia ekopi korwa ase embori. Embori nigo ekonya goetorosa sana ime iga, yaruma omote gete, yaruma omote gete. Omote oria ekoruma omogusi akomanya akonyobekera etiki ng'a oyo na omuya, omote oyo na omuya, oyo na omuya. Kwanya korora embori eko egotabora omogo ekobeka mono, omote noro oto koroka omogo, kwanya korora ekoria omogo. Iga embori ng'a embori naende abanto ngote bare buna nonya enyama ya embori tasugu abanto banyanyasete nonya nyagetari nabo orabare recommended enyama ya embori korwa eng'ombe, embori eko ekoria emete.

Emete eria ekoria yerendete yo Yoka. yoka. Okay, bono ah, ah, eh, point nere eyende ntateti kweba. Omonto obwate ngosiarera abana abana ngosiarera abana baye. Teri rahisi.
Yes. Ekiara na amanyinga amanyinga bono aye nama teri rahisi moono. Na bagotwara abana naende nabo bare nere lakini tokoigwa ase obasiare. Nkobambokeria are.
Te- teri rahisi igo.
Tatiga chinderi chiria ingocha chiria chia- chiasimeka. Onye ore oyomo gose babere mbabwate. banyora kwanya obaati baye bonyorire oborwaire bore. Ekiagera bore ase amanye, ase amanye inga. Teri rahisi gosiarera rahisi oyoye, naende ere namanyete, omanyete omonto oyo obwate ebibiria atochandete sana, Yes. ekero ere namanyete. Nabo oranyore nonye ndiri aigwete ng'a kabisa kabisa ogende okore ebinto biaye buna amanyete outoka, kagocha, oche onyore obeire fresh. Alright, eh, kwanderanga omonto okorigerereti chinsa echi iga, ah, either omoete omonto obwate ebiriri, gose are bieka obwate ebiriri, boigo. Oborwaire obo boiga gose oborogi obo boiga bw'amaiso bokorokwa ebiriri, enchera bwachandire abagusii naende ng'aki tokore toitange korwa ase omochando oyo. Eh, omwancho omorigereria inche egento gioka ndatebe, enkeri ng'a tiga twancherana ebibiriri mbireo namba eyemo. Ekero twancherane ng'ebibe ebi bire mbire ororo, tomanye kobirigia enchera ng'a ng'aki bikobekwa gose ng'aki bikogwenigwa. Ebibe ebi bire mbire ororo naende nabio bichandete abanto aba abange. Onye kobibwate gose kobwate moiri oo onde obibwate, ebibe ebi mbibwate eriogo, lakini naende eriogo eri riria ekegusii. Nabo obong'aini bokorigwa, nabo abanyagitari bare ororo togo togo togo advise gose tokworokia ase abanyagitari bare, baende bakorusie. Gose ekero kwanyora omochando oyi bw'ebibiriri, ogoaka esimi bwango ng'a inkonye, egento nkere iga iga getari ekiya. Ekero twafoidi gose totange amakweri amange akonyora abana baito abake banyorirwe ase engencho y'ogokwa naende ase engencho y'ogotamanya. Ekiagera abaibori ba rero bakonyora abana na abana abake mbamanyeti igoro y'oboreri bw'omwana ng'a ng'ai agoetera. Ere gicha omwana aigwe bobe iga ng'a neribere ere abwate nyagitari. Rakini omogusii oria okarega akamanyire ng'a emi- emiyaga ego nere egati yaye emenge, etabe oborwaire obwo bwoka, buna pi oranyore gosira omonto omobere yaumeranete, agasiarera omwana ebibiriri ebi biamochanda, bono goika torarigereria, omwana origererigwe, omanya koirwa nyagitari. Inche ki naki nagocha gotebia ekegori egeke ng'a ebibiriri mbiroo, naende ababibwate, mbagogotebi ng'a mbabibwate, igo okonyora ng'a. basiareire. Onye nokorusigwa, tabokomanya ng'aki abanyagitari mbarabwo barakorusie, ekere chingaki oratake gwesokia ng'a ninkorete ki? Nimbibwate. Eki nakio ekero nacha gotebia omo- omotegereri oito gose omorigereria oito, ng'a ebinto ebi noo bire, naende ekero bioka bi- biraere, na ekero torancherane ng'aki ki, tiga togweniwu. Oyobibwate esoki, agweniwu, nario rioka biraere. Lakini nyora okogenderera kwe- kwebisa, bado nabo bigendererete koba esege. Eki nakio nagocha gotebia omwanchi omorigereria. Ekero omanyete ng'a abana bare ekenyoro na gachia orarigerie nonye na ekenyoro kiao, orarora naki kegendererete. Okonye abana abange bakoirwa nyagitari, banyora emechando ase eng'encho yokobetwa esindani eria naende na ebibiri eria biarenge. Rikaba biare korigerigwa eriogo riegenka, ribwenerwe omonto oyo amanywe ng'a ning'o. Nonye tabwati chibesa, gose agwesokia nabo abanto bagogochangera, ekenyoro bagochangere batebe ng'a ase eng'encho yoborwaire naende bokoira chibesa chinyinge. Igo togochangeria tokorusia rimochando. Okay. Igo bono na to- totebe ebarasa ase ase ase ebinyerosi baria either abagambi na nini, totagete totware initiative ah, abanto bakora ki ba- bairane goka eh, twakora chibarasa at least twamanya ng'a mochando iga ng'aki okoera ase chinka. Eki na gioka kerakonye abanto. Abande mbare bare agwo abanto abe batakeri baegwa nonya na obosigore, bere berete. Ekiagera ekero mokobakong'eria richiko ng'a tokobagundua ng'a mobwate nari mokorora, igo twabaeire chimbaa mbaa gwesokia. Igo ng'a tiga toa- toa- toa abanto aba iga obosibore baesokie. Besoki naende batware barendu, buna bono abagambi babegerere babaorokie enchera. Yes. Ekero bagokora ebarasa, babatebi na yaye onye kobibwate, aye ogocha nonya na esende ng'a ore omonyerere ng'a ninkorete ki? Nimbibwate. Tiri gogotangasa. Tokorigeria enchera obwenigu, egere naye obwenere otengere naye ribi na buna abande bagotenga, ekiara ekero obibwate igo okonya koyienda ng'a timbwati ribaga ri'ogosoa ase abanto abamino. Eki nakio inche naroche gotebia Ogoteba ng'a omonto oborogi bwa mogaso oboro obobe. Oboro obobe goetania kobua obwa botuko. Obwo obwa botuko. Kiaro oyo obo botuko akare gotuma tomoroche, lakini oyo ere igo omoroche. Naende iga agochishuku, yaani agwekagera bobe, ng'a ogoetanda onsi amagoso akoba ororirwe omanyigwe. Bono meaning nabo omonto ogoeta iga kwa omonto na oumire enyomba, agoete enyomba yane y'abarwani. Eeh, lakini ere aria e- e- e- ebibiri eria ebi buna gotwateba, ebibiri eria nabo korigereria egento gete giateke. Naende ntobwate oborogi bonde kare torache gokwanera bokorokwa obosoyi. Omonto akorigereria omonto iga, Eh, abana o- buna o- aba- o- aba- obwo- aba- obwo- eh.
obwo nabwo nari- rietena nakorigia obosoe Eh. Eh, okorigeria omonto ko iga omonto oyo aba arogete chi- abarogete iga- iga aje magoro okogana egetabu gia esabu ong'oe gosoya Eh, eh. Okay.
naende abande mbare ororo ba- ba- ba- omonto amo- ramorigereria iga ekoya kweri kweri Yes. Eh, akweyagia ayeyagia akoyia ara eki bono na kera kinde egento egekong'u sana So naki twatebire ng'a oborogi, e- erieta eria oborogi ribogoreti chi- chi- chingencho chinyinge Abanto chi'oborogi. tomanyete ng'a omorogi nori Nori obotuko, obotuko. kumbe naende oranyare Eh? akare efe ase eng'encho Nonya na omonto obwate endamwamu bweka na omorogi. Ekiagera tagotakereti mo. Monto onde bwensi otatakereti oyonde obuya, gose otatakereti egento gete ekiya, oyio nomorogi. Alright, mbuya sana. Mo- Morigererie otorigereiri goikera chinse chiga nkore engima na goiso omirie abere atato igoro y'amang'ana aya iga y'ebibereri. Na ntobe tokoreta chisto chi- omache next week nde tokwanere igoro y'emete, emete ekegusii. Emete ekegusii nero togokwanera. Ekero chante tokwanire igoro y'emete ekegusii, ah, tore ase tokwanera nonya na embori enchera ekoria emete etanya korwara, igo meaning buna naende abanto mbare baebire emete y'ekegusii naende batamanyeti gose emete y'ekegusii nchiarenge korwa naende tomanye ng'a. Emete eye bado nero, gose ere? Mpaka riria ntwakwanda rinde igoro y'ekerundu.
Ase naro ngogoteebie ng'aki, omwanche omorigereria, omonto okorokwa omogusii ema- amang'ana aye amange iga abegete ase emete. Eh, Naki togotebera o- embori yanya koria etumbatu, tekonyara.
neri i- inche nara ng'ina iga, nanya korora embori ekoria etumbatu. Igo ng'a etumbatu negento ekemo kiabo ekebisa, Ekebisa. esumu, lakini mwanyabanto agokora ki? Agotumeka.
Agotumeka. Bwatera abwo. Next week. Iga ekero twakwenerete gokwana iga, Naende naki ngotebie ng'a ase engencho tore nendiri omwanchete iga iga naende nomogaka omanyete ekegusii, naende omanyete ebinto ebinge igoro y'ekegusii, Nyasae amoete ekeegwa gi'okomanya ebinto ebiya goeta nonye n'ise. By the way, naende kwanza nonye nomogaka ominto buna. Tata abwate emiaka tisaini lakini ebinto binde akombore. Agokobora. Eh.
Igo meaning buna nataka omwache orwe enamba yago y'esimi ase oyo oratake gogocontact rikomanya amange. Igoro ere nebiri ere nonya ng'ai aranyore eh, eh, eriogo nonya na ng'ari aranyore omonto okomobwenia nabo okorifa abanto ao- ao ase eng'encho ya ogokonya omogusii ase enchera enge buna eye kwanera ng'a omogusii nabo Eh, om- omwanchi omorigereria inche naroche kobatebia ng'a ekero okobisa egento tokomanyara komanya Ekero okoba open, igo nabo okonyora obosemi korwa ase abamino. Buna bono obo nobosemi obonene sana tokobaa, ng'a moigure obongo, momanye ng'a nonye namakweri ekero achire, ing'aki acha. Ekero nabo toranya goteba ng'a Nyasae nabo abwate omoroberi bwoye, kumbe Saitani okorire ki? Oetete gati, oretire amakweri aye. Onye gotagete konyora oborwaria, gose onye kobwate omonyagito omorwaria onde bwensi otagete abwenigwe, arusigwe, gose ekero omonto asiareirwe, atakeire abwenigwe aye bwe riogo abwene, nabo okonyora ekiagera abanto mbakorete ki? Mbaroo, mbarakobaera, mbare ororo, bamanyete ebinto ebi. Naende rende na sure ng'a oyo nagotebirie ng'a oyo nabo agogokonya ensemo eye. Enamba yane ya esimi niga ere zero seven, sixteen sixty.

Evans Ogwora nantebie ng'a mwaka oyio ndirio mwachentete korigia enchera morete iga iga America ase omia ebanto eke gose ase engencho nagobwate obomanyi. Naende na connect nere nkorengi buna mogendererete eprocess ya ogokwana. Eh, ntwakwana nere, Yes. akantebia ng'a nabo ogotumba arosiri mogondo agosunyunta na egunia eke egusii, Yes. bono akangamia akantebia ng'a Amang'ana aya togokwana tari mang'ana iga iga, namang'ana agokuna omogusii ande onsi ase are ense engima echi kona inye chionsi. Naende iga akomoinyoria eching'encho chi'omogusii. Bono ntwakwana na Evans, naende engateba ng'a Evans tata ase ogotacha konya kogororoka mbambia ere komorarore nainche ondangerie narachiire America aye, inarore na egasi engiya. Igo nabo ntagete komoiraneria ng'a mbuya mono. ase eng'encho omogusi ase are, yaani egento gekongonkia naende nkwe nkwea nkere omogusi egekuba, nkeri ng'a mogusi taiyo oanchete korara inse, ogo areterwe, atatiga na ekegori kia bono giatantanire, okonyora keragachete ebaara, rakini omogusi Nto- ntorigie rituko tokwanire ekegori kia bono ase eng'encho ya goadvise abasae, nabarabwo especially ase ensemo ya enyiomi. eyio nero ase etopic togocha gocha ya enyiomo, nkorenge togocha godedicate mostly gosesomia ekiare kia bono, ntwakwana nonye na enyiomo nchire obwanchani bogocha rahisi igo tomanyeti ng'a. Gose nabegete chimbebe chinyuoma. Chinyuoma buna bono tata okoete omorari obaanto baye abamura bono ngochia konyuoma bare. Ata inche nare naki nare gose narenge emeeting nare gotebia abana aba ndigerereti ng'a abana abacheke nere bakare kogora amaremo bakoagacha chinyomba chiabo abamura barabwo ne chipikipiki bagendererete kogora.